nina ni ka a zaŋ a nuu daagi o nina maa ka di pɔbi gala nyɛri ŋuna din chihiri n bala eh, ma shɛbi tooi niŋdi lala ka o bia gbihiri ka o nina ni ka wula ma bia maa bi gbihiri maa ka o gbihiri maa a bi nyaa ka zaŋ o nuu na ti buɣusi ka o yɛn timdi o nini la dii bi kahinda wula laa ka o gbihira ka daali pɔbi to a ni daari li pɔbi ni maa ŋɔ zaɣ biɛɣu bala kum nina konko bee ŋun kan nina ka bi daari pɔbira dagbanli

Ata malila paɣaba doo biɛni ka mali nudirigu gbali ka mali paɣa ka o chɛni nudirigu bee ka o gba mali nudirigu gbali dini nyɛla poham zuɣu yɛltɔɣa ti ku tooi to ka kahi nudirigu gbali maa ni nyɛ shɛm amaa doo yi ti mali nudirigu gbali o doɣam bi galisi dizuɣu o yi niŋ fo waɣali o doɣam gba ni tooi kuli yaɣa ka paɣala
Wumiya dabba ka di ŋo.
O gba dɔɣim ni tooi kuli yaɣi ka o kuli paɣi paɣa ka dabilim bee gbandoŋ jiri ŋɔ ŋun kuli wum tuŋ o viɛnyɛliŋga amaa bia ku tooi yina dinni. Hali ashibiti tima bee n-tu n-ti o mi n-ti yɛl o ni ma nii maa m-bi galisi bee o dabilim maa m-bi galisi dini m-bi zooi din ni tooi nam zuliya di zuɣu yɛn bɔla di tima hali n-ti yiri yɛla ni. Hmm. Hali o bi niŋ zuɣu suŋ o mini niriba ti yɛn ti zabirila paɣa puya zuɣu dom o dɔni bia ŋɔ ka o ti mali puu ka o bi zaŋ yi o bɔbili. Paɣa yi doo yi ti mali lala napɔŋ nudirigu gbali o dɔɣu n bi galisi doo yi ti malli o nama bi galisira di mi yi ti niŋ daliri ka di nyɛla paɣa n mali nudirigu ŋɔ to di zuɣu lahi yɛla buyi nyin doo ŋun kpuɣi o maa a yi bi suhuri viɛnyɛliŋga ayi o bɛ yɛn dɔɣi ti a ka kpalim a yiŋa amina o dɔɣim kam puuni kpirikpirikpiri shee ʒii ti kuli nyaŋ ya. Yi ku yɛn mɔmi hal n ti wali n li je, o bi dɔɣiri ninvuɣ yino bia. Paɣ ŋun ti mali nudirigu gbali. N ku tɔɣisi nudirigu gbali maa ŋun din nyɛ shɛm, tɔ amaa o yi ti mali nudirigu gbali, dachiɛri nyɛla ni o ʒini nyin doo maa yiŋa, naɣila a baŋmi ka suhira. M ba, pira paɣ karimbiɛni n-ka lala paɣ maa ka a yi kpuɣ o ka o yi dɔɣi bihi ka bihi maa ka bini ŋa faani. Hey, ma din nim nyɛ nudirigu gbali maa ka o bi ʒini ŋɔ wula ka bi yɛn niŋ niŋ afaani bi yino bɛ kpɛha ka bi yino bɛ kpɛha bi nyɛ bi namni ka gbin yɛn mi ti nam doma a mali da pali baa mi ka paɣa ma gbin yɛn nam ma n da zuɣu bia maa ku tooi niŋ afaani hali o di yɛn mo binshaɣu kam ma ka dɛdɛ n yɛli ni a bia ti kuli zaŋ a ʒili bɔham ba ka wula ka baali niŋ ka ma ti ku lan ka yili ŋɔ Ka di yɛn pilli ka yi yaa ma karimbaani n daa tahi a ma suli n daa tahili ka buɣa daa nyɛ ka buru ma ma shɛli yi bi niŋ shɛli shɛli gba ku niŋ shɛli buɣa daa nya ka buru ma a ŋmanila dɔɣiri kpamli a yi mi naa ku tooi deei vi a mi ku tooi deei filiŋ a mi ku tooi di takahi to yɛn kali maa maŋ pahi ban yɛn ŋmahi nyɛvili ŋmahinim ni zuɣu dɔɣiri kpamli di chanimi ni filaŋ ka chani ni vi ka chani ni wahala di zuɣu pam puhiri kpiri ka di nyɛla ŋun ma maŋ kuli mimi zaa gbiri ni hali di yɛn nyɛla o ma maŋ da paliba kpuɣibu gbɔbbu gba di yɛn nyɛ o mi daŋ dɔɣiri kpamli ni mali o To ku beni ka bi ti zaŋ zuɣu ʒee ka turi gbɛɣu ka wɛn zaŋ li lɛbi taali. Ti ba kpɛm kuli chɛ ka yɛla maa bi maani maa, ba kpɛm la ŋun kuli bi yɛri shɛli. Ti ba pirim pa kuli kpalim be daŋ maa puni, ŋuni n-kuli chɛ daŋ maa labi ka so bi lan mi daŋ maa laasabu. A yi kuli chaŋ ti yɛl o yɛtɔɣa, ŋun bi mi o yɛn boli so na ti mali di shaawara. O kuli chɛla yɛlli kam bahi ba saa. To dɔɣiri kpam la yi paagi o, da chɛri n-nyɛli ni o nya zaɣ piɛla. Hal o mi yi pun mali zaɣ piɛla ka du kpamba mi na beni, to kpam maa yɛn ti beni ka ŋun daŋ gba piiga la lahi bi galisi o sani biɛhigu bɔhindi mi bia mi mali o yɛn paai saha shɛli ka pili lala biɛhigu bɔhimbu bia yi ti paai yuun pia yɛn ayɔbu di mali bukaata ni bi dɔɣiri kam zaa sa a niŋ ninmohi m-pa bahi a bia maa zuɣu ni din chihira Ŋɔ yi nyɛ doo, chɛ ka o baŋ baŋ daŋ maa fukumsinim ni nyɛ shɛm.